Cerca den Aqua Riquez, ex presidente di Federacion di Bensbol di Corsou, ex presidente di un dje ekiponan cu mas historial na Corsou, e ekipo di Blue Oks. Don Aqua Riquez ta un persona cu sin lugar a duda lo por duna nos masha masha hopi informacion mes di bensbol di Corsou y principalmente e tempo di gloria di nos bensbol, E tempu cu sin lugar a duda Don Ako ta tin hopi placer di a presidi nos Federacion di Baseball den epocai. Mi ta bay pasa e palabra over pa nos otro colaborador, Señor Nicolina, pa Señor Nicolina duna Señor Ako despues palabra. Danki. Manera ya Alice a bisa mi ta sinti mi sumamente honorá di ta kinan. y por nos pa nos por concede e entrevista aki. Acu na primer lugar kico tabata e prome encuentro di señor Henriquez cu e deporte di baseball? Asina aki na aña cincuenta y cinco dor di mi casa a introduci mi na e presidente di Chicago Baseball Club cu ta señor Henry Entner Entner. I nan m'a kuminsá ku beisbòl. Tabata un kuminsamentu ku nunka bin mi vida mi no a pensa ku el a terminá manera el a terminá aki ku tur e gloria in between. Mi por bisa bosonan ku dia m'a tende den beisbòl, e beisbòl no tabata organisá manera e ta awor aki. Tabata un beisbòl mas pres ungá manera nan tabata bisa e tempunan ya den Bush League. Anto mi por bisa bosonan ku. Dia nos a kuminsá ku nos beisbòl na aña sinkuenta i sinku tabata promé ku esei sinkuenta i sinku tabata tin un historia riba su mes kama ku ta Jofre Dominguez Snaki ku Hulio Espinal di konse ku tabata konse di Santo Domingo i Don Pedro Pinto ku tabata di Konsulado di Venesolano. E nan tabata pusha e beisbòl di Kòrsou pasobra e ten peshal ta tin tur e estranheronan ku ta traha na Kòrsou i nan tabata hunga beisbòl i nan a kuminsá ku e rama di beisbòl den nan tempu manera nan tabata por. E no tabata organisá manera e ta aktualmente pero ta dia na aña ku mas di na sinkuenta i sinku ku Juan Isla, señor Yuki van Utrecht, Mi ku Ednel a kuminsá organisá e beisbòl pa e lo yega era ta atraha e fundeshi kaminda nos ta a terminá awo. Despues di e parti di introdukshon aki, algun pregunta personal, Ken ta Ako Henriquez? Fecha di nansementu, nòmber kompletu, kasá, kòntu yu? Mi nomber completo ta Heraclio Marco Perfecto Henriquez. Mi ta casá cu Olga Teresita Olga Teresita Donata Henriquez. E aña kina binticinco di junio nos ta cincuenta aña casá. Nos tin dos hiu, un yama Tania y otro ta Charlie. Mucha di unda. Acu ta originalmente. Mi ta mucha di anchi di otro banda, nos a bata na otro banda, e anchi cu tin e trasna, e trasna manansi, e gas ta estrada tambe shete. Den acu su tempo, a comensa aunga baseball. Di mi ta masha, masha mi ta di kere mi tabata un jugador di baseball mas malo cu historia di baseball a comensa. Mi tabata fatal, fatal, fatal. Mi tabata. Mi por sabia taca un intimo amigu, Sr. Juancho Anasagasti, anto nos tabata tin di baseball American Armed Forces, anto nos tabata Dodger, nos su dos tabata Dodger, anto nos tabata fanatico di Jackie Robinson, anto nos tabata figuraba no lanta un ora di madrugada tin di wega di baseball na radio. Den de Armed Forces, e tempu ta tene Armed Forces Flag Ground Control, tin vork baseball, asina nan nan a kuminsá ku baseball. Pues mi por konkluí ku Jackie Robinson tabata e òf un di e heroenan deportivo di Ako. Mi tabata dor, nos tabata Dodger, e klub Dodger sei mi tin mi en mi ta Atlanta Braves, lo ku mi Andrew ta Atlanta pero mi kurason ta LA. Mi tin, mi tin den mi casa aki nan, y tin amigo di mi cu ora mi bay Merca semper mi ta cumpra cos di LA pa nan. So ami ta LA. Ma bay, ami cu mi señora mes e aña cu a caba ey, nos ta bay LA stadion, bay reaviva e temponan. Mi tin portret cu bo mira mi caminda di ki pech ey ta den stadion di LA. Con e, anto ami ta Los Angeles Dodger mi ta. Si mira ta por hasa papia di si blanco tabata hunga baseball, e posicion, ki posicion? Ako tabata prepará, ako tabata hunga. Bo hari, Gasher. Don Anka, bon tardi, nos ta bek despues dies aña. Mi ta corda cu dies aña pasá, na dos mil sinku, mi cu Alice Martina a bini. Den kuadro di e proyekto pa nos bai bèk den historia i duna balor na dokumentashon i historia di nos beisbòl, awe atrobe riba dia bintisinku di maart dos mil dies sinku nos a seka Ako aki. Don Ako wòrdu nos ta papia di Flori Jan Heymans, kon Don Ako ta kòrd'é su importansia pa beisbòl, e manera ke tabata kubri beisbòl. Fantastico! Un homber cu tabata tur wega, di dia y di anochi e tabata den stacion. Ora nos tin cu bay afo, tambe e ta hunto cu nos. E tabata un homber, segun mi, e tabata biba cu e deporte. Si, e tabata atende cu baseball, soccer, ta atende cu demas deporte. Futbal tambe. Futbal tambe tabata, Bursa Nieuwsberichten tabata tin un pagina. tur dia di deporte so. Ta jammer cu mi no tin e, mi no warda e blachinen. Pero e tabata tin e cosnan, bo por a volge, si bo warda e cosnan, bo por a volge Tur dia Europa tin bon dokumentacion di Pero e ta relata, segun mi ta komand'é, e tabata relata inen pa inen. Ke men ta pone score so di wega, score final. E ta relata e wega. E tabata relata e wega i duna komentario tambe di di kada hende ku ba ta komportá bai manera ku ta komportá tambe.

Of e tabata hopi neutral? No, no, no, e ta, e, e, bo sa, me, segun mi, e tabata eh, incliná cu Roger Scott nos hopi. Pero nunca den su coverage e no ta demostrá esei, e no tabata privilegio, e No, no, tabata no. Den hopi su coverage, profesional. e tabata no, no, neutral, neutral. E tabata masá, eh, na skibí, eh, de ora e ta skibí den coranti. Ok, esaki ta e parti ku nos a para ketu na Don Flor Jan Heymans ku ta un homber kanifiká hopi pa beisbòl, e manera ku e tabata kubri i dediká práktikamente beisbòl tabata su pashon, skibiendo pa Beurs en Nieuwsbericht. Aqua Rickers, ex presidente di Federacion di Bensbol di Corsou, ex presidente di un dje ekiponan cu mas historial na Corsou, e ekipo di Blue Ox. Don Aqua Rickers ta un persona cu sin lugar a duda lo por duna nos masha masha hopi informacion mes di bensbol di Corsou y principalmente e tempo di gloria di nos bensbol, e tempo cu sin lugar a duda Don Aqua tatin hopi placer.